Ee todhumena apa 30 vhesi naizvozvo mwari wakarega hake kurangarira nguva dzokusaziva asi zvino unorayira munhu wose kwese kwese kuti nokuti wakataura zuva raachatonga nyika naro nokururama nomurume waakagadza akasimbisa shoko iro kuna vose pakumumutsa kuvakafa.
Ngatifarirei muverengi weshoko. zvatakuita ndezvekudai so mangwana mangwanani tichamukira enda kwamambo tonokumbira mudzimai uyu toenda navo kuguta kuti pese pari kuparidzwa shoko Huyai muverenge shoko raMwari nekuti vanoita sekuti vakazodzerwa kuverenga shoko raMwari. Maverengero avaita kana neni handichanzi kuda kuparidza nekuti vanga vaita sekuti vanoparidza ivo vachiverenga. Pavataura kuti Mwari vaimboti panguva yekusaziva asi panguva ino vari kuti vanhu ngavatendeuke ndanyatsohwa chichipinda kuti ka kuti vanhu ngavatendeuke vazive mwari vanamate mwari wechokwadi Ah, toenda navo Harare kuguta kuna president toenda navo. Ah, toenda navo. Haleluya! wapanzwa here kwai 30 vhesi kwai hapana zvimwe zvoda kuverengwera hayi wazvanhasi taguma zvanhasi taguma ndokusanganiswa kwatiri kuitwa nakristu haleluya haa ah, zvinofadza zvinofadza ndokusanganiswa chinzwai nyaya iri pano kuna genesis kwatatanga kuverenga hanzi mwari vakasika denga nenyika vasika denga nenyika kwai ndokuti ngapave nechiedza pakava nechiedza pava nechiedza kwai mwari ndobva vati izvi zvakanaka unoza mashoko anga achindiita zvakanaka ipapo ka ndepekuti zvinhu zvese zvakaitwa namwari vaiti vakapedza voti izvi zvakanaka ndobva tazoverenga ku 26 kwanzi mwari vakati ngatichisikai munhu nemufananidzo wedu vapedza kusika munhu kwanzi mwari vakati vakatasa zvinhu zvese zvavakanga vaita kwai vakati zvinhu zvese zvakanaka chimboti zvinhu zvese zvakanaka unoza zvinhu izvi zvaitwa namwari pasina ari kuudzira mwari ndokutanga kurongedza nyika vega pasina ari kuvaudza kuti asi apo dai madai asi apo masiira chakati ivo pachavo vachiona zvavari kusika vari kugutsikana kuti zvakanaka munhu asati avapo ndobva vatanga kurongedza vega vachirongedzera munhu vachida kuti kana vapedza zvese vanozounza munhu vomuisa mubindu zvinhu zvese vapedza vachiona kuti zvakanaka zvinhu zvese zvakanaka zvinhu zvese zvakanaka hapana chakaresveka hapana chakashota hapana chisipo zvinhu zvese mwari zvakanga achida kuti zvivepo zvakavapo zvinhu zvese mwari zvaida kuti zvimire mamiro zvakaita zvakabva zvamira saizvozvo shoko ramwari kuna vakorinde rinoti hatikwanisi kurayira mwari Hakuna munhu anokwanisa kurayira Mwari kana kuudzira Mwari, nekuti paari yeMwari ndiye mavambo eruzivo rwese. Ruzivo runobva kuna Mwari, rinobuda kubva kuna Mwari. Saka haresvi, hapotsi, hakanganisi, zvinhu zvese zvakanaka. Unoona munhu achizouya, auya panyika yaitwa naMwari zvakanaka. ende zvinhu zvese zvakamira zvakanaka kureva kuti kuuya kwaita munhu haana chimwe chaachazoda nekuti musiki aona kuti zvinhu zvese munhu achiuya haana chinhu chaachazoti dai maybe panga pane chakati dai maybe pakaiswa chakati agadzira aona kuti zvinhu zvese zvakanaka saka ndichipaona ndichipafunga panapa ndikaona kuti pazvinhu zvese zvakaitwa namwari zvinhu zvese zvakaitwa namwari zvinhu zvese zvakaitira munhu zvakanaka ende iye munhu achirarama ari kunzwa kuti zvinhu zvese zvakakwana zvinhu zvese zvakaringana hapana chandichada hapana chimwe chichaita chi, kuti upenyu hunakidze kana kuti ah, zvatoitwa izvozvo ka zvichaita kuti upenyu hunakidze ufaye akaita mhuka akaita miti akaita makomo akaita nzizi akaita makungwa akaita, akaita, akaita rimwe nzizi rakatoisa gold mukati maro nzizi dzine gold mukati akaita futi papo kuti munhu ka angosvika achigara panyika zvakanaka asinganzwi kuti pane chimwe chandichada america ipo apo china ipo russia ipo ndimwari mbune ari kuita nyika yake but chinzwa chinhu ichi mwari aona kuti zvinhu zvese zvakanaka ende zvakanakira munhu munhu hapana chimwe chaachada shoko ramwari haritiudzi kuti mwari akazoti kuna adamu pane n'anga yandaisa paseri pegomo apo kana pane zvamoda kuvhunzira mumusha menyu endai kun'anga iri paseri pegomo kana pakaita urwere mumusha endai kunganga iri paseri pegomo pakaita zvinonetsa zvinoshupa kungava kuzazvara kungava chi kana pane zvae eh, pane nganga ndakuisirai paseri pegomo shoko ramwari aridero kwanzi mwari vakatarisa kuona kuti zvinhu zvese zvakanaka munhu ngararame zvinhu zvese zvakanaka mwari havana kuti chero pane matombo ari special andoda kukupa ekuti unofamba kuisa muhomwe kana kuti unoisa pasi pepilo kana kuti unoisa pasi pebhegi kana kuti unoisa hapana matombo hapana mvura hapana chakati nechakati munhu zvandaita izvo zvakanaka rarama neizvozvo zvakanaka rarama neizvozvo zvakanaka zvakadaro iti zvakanaka zvakadaro adhamu akatanga kurarama asina n'anga ndokutanga kurarama asina matombo ndokutanga kurarama asina mvura ndokutanga kurarama asina mucheka ndokutanga kurarama asina kana miti yaisa magwati ari kuraramiswa nei neupenyu hwagadzirwa nemusiki unoza chatinoda upenyu hunogadzirwa nemusiki upenyu hunounzwa nemusiki ndiwo upenyu hwatinoda nekuti ihoho zvakanaka hapana chinoshota hapana chinoshaikwa hapana chatinoda mwari havana kuti nekuti ini ndiri kudenga ndoda kuti ndikusiyire zvinosara zvakakuchengeta aiwa havana havana kumbomusiyira chinhu hama dzangu tauya neshoko rekuti tikuzivise kuti upenyu hunopiwa namwari upenyu hwakanaka upenyu hwakazara nemufaro upenyu hwakazara nerugare upenyu hwekuti kana wave nahwo hapana chimwe chauchada nekuti zvese maari zvakanaka zvose maari zvakanaka dombo ngaritore tichivaka dombo ndaritoro richivaka kwete kuti rinochengeta munhu dombo haricheketi munhu dai raichengeta munhu mwari pavakasika vangadai vakasiyira adhamu kuti pane chichakuchengeta mvura zvekare adhamu akaisirwa kuti pinda utuhwine mairi mvura haiso ichakuchengeta kana zviri izvo mwari vangadai vakarayira adhamu naeve kuti mvura yakadai iri special ichakuchengetai kana kuti ichakupai vana kana kuti ichakuitira zvakati kwete hande ipapo pamafarira kuti kwai berekanai muwande berekanai muwande berekanai mudii ndokubva mwari vati hazvina kunaka kuti murume agare ari oga zviro kwazvo ndichamuitira mubatsiri akamufanira ndichamuitira mubatsiri akamufanira berekanai muwande asi ndichaita mubatsiri akamufanira chiona chinhu ichi mwari arida kuti vanhu vaberekane vawande ini nepfungwa dzangu ndikafunga kuti aiwazve iyi pfungwa yakanaka asika kuti tifambise zvakanaka uye zviri fasta fasta ka tipai adha madzimai akawanda but shoko ramwari haritiratidzi kuti mwari ndo zvavakaita chero vachida kuti vanhu vawande panyika vanhu vawande panyika vakangouya nemudzimai mumwe chete kuna adhamu vakati ndiye akafanira iwe kureva kuti murume murume mumwe chete mudzimai wake mumwe chete murume mwari vakaona kuti izvozvo zvakanaka mwari vakuona kuti izvozvo zvakanaka ndaifunga kuti aiwa zvemwari munoda kuti nyika izarika nevanhu ko madii kumupa madzimai 100 ovata navo zuva nezuva vachiita vana zuva nezuva asi mwari vakati kwete ini tsoro yangu ini standardi rangu ini murayiro wangu murume mwe chete nemudzimai mwe chete tinotangira ipapo tinotangira ipapo ukaita mwana umwe chete tinotangira ipapo ukaita vaviri totangira ipapo ukaita vatatu totangira ipapo ndopazotaura kuna mabasa emapostora akati akaita munhu akaita marudzi kuti marudzi aya asitsvake mwari azive mwari anamate mwari hwezvokwadi harisiri shoko ramwari kuti murume aite madzimai akawanda hausi murayiro wamwari kuti mudzimai aite murume wakawanda chinzwa chakaitika kuti zviderwo kwanzi kwakune nyoka ine manomando pachapta 3 yagenesis ndo yakatanga kuuya ende ndo basa rake satani kuuya pashoko ramwari kuda kuri twista kuda kuri shunikidza kuda kuti rifite zvatinoda isu zvinodiwa nenyama wazi nyama yedu ine zvainodai asi hatifaniri kuita zvinodiwa nenyama yedu nguva dzose tinofanira kuita zvinodiwa namwari musiki wedu nyoka ndobva yauya ikati ndizvo here zvakataurwa namwari ndizvo unoziva nyoka iri kuramba ichiuya inge kunyange nanhasi mazuva tiri kurarama nyoka iri kuuya ichiti ndizvo here inzwa inzwa ipapo mwari achitaura kuti berekanai muwande berekanai muwande toda kubatsira vamwe vanoda kuona mavhidhiyo enyama mwari achiti berekanai muwande chinhu ichichi chinhu ichi chinhu ichi kachasati chakamboitwa chinhu ichi hachisati chakamboitwa chebonde mwari pavari kuti berekanai muwande adhamu hachizivi chinhu ichi evha hachizivi chinhu ichi chinhu chitsva saka chinhu chitsva vanochiita sei vasina kuchiziva pekutanga kwai mweya wamwari wakanga uri paani mazviwa mweya wamwari wakanga uri pamusoro penyika Mweya iwowo ndiwe mweya unotitungamirira uchitidzidzisa zvinhu zvese zvatingada kuziva zveupenyu huno kana zvinodiwa naMwari. Kureva kuti Adamu naEvhu pavanzi berekanai muwande, mweya mutsvene iyeye ndiye akanga ari pachivadzidzo kuti bonde roitwa sei. Mwari haana kuuya nemavhidhiyo haana kuya nemakaseti evanhu anoita bonde haiwa haana kuya nemafoni ane bonde haana kuya chivaratidza kuti ona zvazvinoitiwa haa munozviziva zvinoitwa kapaya kuti ndichakuratidza here handi makambozviona asi nhasi zuva rekutendeuka ka nekuti mwari havadi kuti muone zvinhu izvozvo adam ana kuzviratidzwa but akaziviswa nemweya mutsvene kuti zvinoitwa sei baba namai ziviswai nemweya mutsvene kuti zvinoitwa sei mubedroom umo muimba yemukati ratidzwa nemweya mutsvene mastaira ose amungada kuitirana eka itiranai mastaira asi kazvibve kuna mweya mutsvene kwete kunyika mwari vakati zvakanaka zvakadero berekanai muwande hapana vhidhiyo hapana chinhu asi mweya achakuratidza kuti zvinoitwa sei saka satani nanhasi ada kuramba achiuya kuvanhu achizevedza kuti ndizvo here zvakataurwa ndizvo here iwe unoona sokuti ungatogona kurarama une mudzimai one here ndozvaari kuita nhasi vamunoona vachizoita 3 4 10 ka havana kuzviita nepfungwa dzavo pane mweya wakapindira mweya wasatani wakauya uchizevedza kuti ah, but unoona zvichiita here kuti iwe ungararama shuwa nemudzimai mumwe chete here haazviiti ah, plus varume vose vanongoitawo zvekudii zvekungopinda pinda hakuna murume anoita mudzimai one haisi pfungwa yamwari and harisi scripture haisi vhesi kuti murume haiti mudzimai one harisi vhesi anoramba chiuya achizeveza kudai kuti zvi unoona zvichiita here eh, ah, hakuna murume mwana no varume vanongoziva zvinoita varume kunyange vamwe madzimai achiroorwa chaiko kwanzi enda zvako mwanangu enda zvako asi andi unongoziva zvinoita varume nokuagamuchira vakadero vanopinda pinda kuita sekuti iscripture kutosimbisa chinhu itya kuita sekuti iscripture izvo harisi scripture ramwari inhema dzasatani idzi dzatapfumbidza murume mwe chete mudzimai mwe chete mwari vakaona kuti izvozvo zvakanaka iye tazosvika kuva marudzi nhasi ka tangotanga naadhamu naivhu chete vachingori vaviri marudzi aunoona yese nhasi ka vakatanga vari vaviri ndeupenyu uri kurambwa namwari nhasi wavari kuti dzokai kwandiri tendeukai mabasa enyu akaipa zvinhu zvakaipa siyai uyai kwandiri vaienda kung'anga siyai nzira yeng'anga vaienda kumatombo nemvura siyai nzira idzodzo uyai kwandiri kwamunoona upenyu kwamunoona rugare haleluya uri kunzwa shoko here uri kunzwa shoko here ndobazi nemabazi mapotori maari ndimo matine upenyu maari ndimo matinorarama maari ndimo matinofamba zvigadzi nemabazi emapotsori kune zuva zvekare rekutongwa kwevanhu zvikanzi zuva iri rakatotaurwa kuti vanhu vachamira pamberi pamwari vachitongwa mabasa avo avaita panyika kana usingararami zvavanoda ivo zvinovafadza ivo uchamira pamberi pavo uchitaura wega kuti sei wairarama mararamiro auri kuita shoko tinaro rinotiratidza kuti tinorarama sei mararamiro anofadza mwari kunamata kwose chero zvataita kana kuti haakunamatawo kunamata ishoko ramwari kuziva shoko ramwari nekuita zvinodiwa neshoko ramwari hakuzi kungonamata hakuzi kungoenda kuchechi kuziva zvinodiwa neshoko nekurarama izvozvo kana zvichinzi munhu anoraramiswa bedzi najesu kristu ndizvozvo kana zvichinzi murume umwe chete mudzimai umwe chete ndizvozvo kana zvichinzi musadhakwa ndizvozvo kana zvichinzi mbondi hadzipindi kudenga ndizvozvo fambi hadzipindi kudenga ndizvozvo iwe satani akambouya nekwatiri tisati tanyatsoziva mwari ndokuya achitizevezera zvinhu zvekuti wadii wamboonawo zvimavhidhiyo zviri kuonekwa nevamwe zvimavhidhiyo zvenyama wadii kumbozvionawo umbonakirwawo uchifadza nyama yako takamaona mavhidhiyo aya ebonde tichida kunakidza edu nyama nevakomana unonzi me makagara pabridge ka zvichiita sekuti zvinoshamisira zvichiita sekuti zvinonakidza muchisimbisana muchiitirana dhara heavy heavy heavy muripo ipapo kuti uyaone pane chandinacho chinyu release pane nyama dzakaipa panapo yandikuratidze tataizviona nevakomana Eh, tichiona kudero zvino zvinomutsa zvazvinomutsa mauri because inyama kai aiwa nyama haioni yokusiya zvakadero hainomutsa unoona dzimwe nyama nhengo dziitaka kumuka muka kudai tiripo pamabridge apo tirimo muzvikwenzi umo apa tina vasikana vacho nekuti netoa mabharanzi nedu akakwira mukomboni saka taingotamba tiri boys takadero toti saka toita sei hande muzvigwenzi tinoveza vakomana No, nyaya yekuveza munoiziva here panapa? Munhu wemurume ukaona achiti kuveza wozati anoda kunozviponesa pasi eri oga. Anosvika okurura ari oga. Obata neruoko rwake. Osvipira mate paruoko kuti zvitsvedzerere. wotanga kuzvishandira takazviita kana uchifunga kuti uri kutadza nhasi zvikushamisa haiwa haiwa hauna zvaunotiudza iwe hauna zvaunotiudza zvishamise zve takatadza isu tikatadza tikatadza asi tikaona nazvo namaturo tikasakana najesu tikauya kuna jesu yes. takavesa kusvika tosekana kuti hayi wewe ka pauchanotora chitupa vachashaya mafingerprints nekuti wanyanya mani haa wanyanya wanyanya wanyanya vanoshaya fingerprint vanoshaya fingerprint asi zvakadaro satani akaramba chizevezera akati hayi kuveza mamboita madii kuchitorana pachenyu boys mokororana muri boys motivhongora dise chinhu changu mukati momo wotakakuita tiri vakomana takadaro hapana musikana ichocho taichiti chinonzi chipikiri wonzi huyani pokuita chipikiri toita chipikiri chipikiri chipikiri mabasa asatani kushandiswa nasatani kupopomatswa nasatani kuiswa rimba nasatani ndozviri kuti namabasa emapostora aiwa mwari akasika marudzi ose kuti amutsvake amunamate tendeuka tendeuka hama yangu tendeuka hama yangu hazvina maturo hazvina maturo hazvina upenyu hakuna kwazvinokuendesa hazvinokuendesa kugehena vanhu vanovuka kuti kutadza kunoshamisira kushamisira uku pamwe kutadza kwauri kutoitawo kuna kana zvauri kutomboita iwe isu takatotadza zvekutadza zvezvo hauna zvaunotiudza iwe pakutadza hazvishamisire izvi ah, otiudza kuti kudiko tendeuka apa zvako uya kuna jesu nhasi ipa upenyu kuna jesu ndiko kune upenyu kuna jesu ndiko kune upenyu kuna jesu anofanira kudhakwa kunochamisira takadhakwa nekudhakwa hazvichamisi izvo akatauya mafoni taimabata somafoni tichitsvaga vakadzi vanotambisa magaro pafoni zvichitinakidza kuti hei garo iri rotambiswa vakomana richinzi kuchu kuchu kuchu keche keche keche iwe richitambisiwa so garo wakangobata foni unosvika vanotanga kuvhibrata so zvakunakidza so vakuvabata vori kuso ino vachitambisa hapana zvimwe zvinoitwa ipapo kungotambisa magaro chete ndo mazuva ndakambogara nasekuru vangu apostol vaida zvekunamata namata nguva dzacho haini zvaitondibhowa haa ah, ndaitiwa kufizuka navo kutoti haa ah. sekuru vakadhakwa vanowanza zvechechi chechi taiklasha so ndichiita hasha kuti ko sei muchikuita zvechechi chechi because ini ndaiziva zvandaita tairidza matigongo iwo asingadiwe namwari nekuti vanomaridza vana mweya wamwari vane mweya wasatani e taimaridza matigongo tichiva kuti zviri kuita ende zvinhu zvacho zvine mumwe mweya wazvinounza bhozi kwatakaumaridzo takuremedza mabhurugwa kudai zvitange zvinoshamisira kutakuwa zviitira tsvina ah, vakomana zvinoshamisira izvozvo iwo hauna zvaunotiudza dai watendeuka nhasi sezvatakaitawo isu tikawana jesu tikawana upenyu nhasi tiri pano tiri kuparidza nhasi tinopupura murume wesimba jesu kristu ndati murume wesimba jesu kristu ndiye ari kupa upenyu ndiye anoda kukupa upenyu haa ah, ndikada kukutaura zvese zvatikaita tinopedza usiku hwese tinopedza usiku hwese haa ah, tichitaura here dzatikaipinda nadzo asi mwari akatiwanira nyasha hadzisi pfungwa dzangu kuti ndisvike pekuti ndakuda kunamata mwari ndakawandirwa nyasha namwari pakauya vanhu vakaita sesu nhasi tatobvawo gwarare tichiuya kuno kwanyashanu neshoko kune vanhu vakatouyawo vakaparidza tikadzurwa nyasha nenkoni namwari tikaona kuti zviro kwazvo zviri kutaurwa izvi ndiwo upenyu zvandiri kurarama hapanapa kudzungana nekudzungaidzwa dombo harichengeti munhu iwe ndiwo unorichengeta muhomwe mako kusvika homwe dzako dzaboka zvikusiyana nemunyama kusabata mari mvura haichengeti munhu ndeyekugeza nekunwa ndomaitirwa zvakaitwa namwari zvikatonzi izvozvo zvakanaka zvakadaro da kuti muona kuti adhamu haana chimwe chaakapiwa namwari aingova neukama namwari aingova neukama namwari zvinhu zvese zvakatonaka ende ukariverenga zvakanaka bhuku irika zvinotonzi mwari ndo vakatozouya nemhuka kuna adhamu adhamu tumidza mazita ndione kuti unotumidza kuti kudii ivo mwari kuuya nemhuka kuna adhamu kureva kuti muna adhamu mwari akaisa chinhu chihombe chekuti haana chimwe chinhu chaanoda Iyo unofunga kuti munhu anonzirwa mhuka dzose achidzipa mazita achidzipa mazita achidzipa mazita asingatombodzitya asingatombo asingatomborwisani nadzo wozofunga kuti munhu iye ada kuchengetwa nematombo ada kuchengetwa nemvura munhu iye ada mucheka munhu iye kuti achengetwe iwe ukaona shumba nhasi unoitiza adhama anga asingatizi shumba aitodla nayo achitamba nayo haleluya haleluya upenyu tinoupihwa namwari wakanaka wakazara upenyu hatiupihwe nenyika ino upenyu haasi maideas atingaita tichiraura zvedu kana kuti tichifudza mombe a ah, idea yeupenyu namwari kuti tinorarama sei tinogara sei tinofamba sei idea yacho iina mwari haina vakachena misoro idea yacho ina mwari haina vana tete idea yacho ina mwari ina mwari chete ende ndiwo upenyu watava kuzoparadza kuti nemi muve nawo upenyu iwowo nekuti kana usina upenyu iwowo haumbofadzi mwari hazvibviri kufadza mwari kana usina upenyu hwacho mauri haleluya zvakanaka zvakadaro zvakanaka zvakadaro haleluya nhau yatiri kutaura isinei kutamba nekuti kwanzi rimwe zuva tichamira pamberi pake umwe neumwe achibvunzwa unoza nhasi mogona muri vaviri muri vatatu muri chigrupu asi pauchamira pamberi pake uchamira uri wega uchitaura nemuromo wako wega kuti sei waita zvawaita uchadaira wega kuti sei wairarama mararamiro auri kuita nhasi imi ngativarei bhuku iri ndobhuku reupenyu rinotiratidza kuti tinorarama sei upenyu unodiwa namwari tinofadza sei mwari pamazuva tiri kurarama nyaya ndeyekufadza mwari haisi yekufadzana nyaya ndekufadza mwari haleluya manero ano regai ndigume pano regai ndisiye nguva regai ndisiye nguva kuna profetes vauye vatsinhire pandamboparapara apa tozoti mangwana tokontinya haleluya farira jesu manero ano
haleluya haleluya ndakomborerwa neshoko ndanakidzwa nepekuti ka Mwari ndiye aitaura nemuromo wake kuti ngapave nechakati. Ichocho chaitaura kuti ngapave nechakati ka chaibva chavapo. Achitaura chete. Mwari haana kutsvaga piki nefoshoro. But Mwari aitaura chinhu chaainge ataura ka chobva chavapo. Eish ndokubva ndanakidzwa futi nepamwe pandanzwa pekuti ka adamu ka paaitwa namwari ka adamu haana kunzi iwe adamu wozotora dombo wozotora dombo apa ndinakidza futi ipapo ndapabata wozotora dombo iri e tembi wozotora dombo iri mwanangu rozokuchengeta Adam, Mwari haana mbodaro. Mwari haana mbodaro. Ameno kuti vari kuzviita ka Mwari uyu ndookupi? Uyu Mwari uyu kwayo haasi Mwari weBhaibheri randoziva iri. inzwai ka nokuti mwari ka haangasike munhu inzwai mwari ka haangasike munhu ozochengeterwa munhu nechinhu chaakaita aiwa hazvimeki sensi ka hazvime uchida kungoshandisa breni dzako ka aiwa kupusa uku andingatore dombo rakaitwa naiye because ka mwari paita nyika yese ka munhu ka akazouya pa 26 ka ngatiitei munhu shure kwaungapedza zvinhu zvese uchizoti manje ngatichiitai munhu nemufananidzo wedu akafanana nesu apedza zvinhu zvese ende ndobva atotsinidzira katika iye munhu ka zvikanzi munhu ngaave nesimba kureva kuti saka munhu ane simba zvikanzi munhu ngaave nesimba pamusoro pezvese zvanga atoita kudhara naimi naimi zvinhu zviri clear izvi pamusoro pekungaita zvinhu zvese ka atopedza ka ndobva achizoti ka iye munhu manje ka ngatiitai munhu nemufananidzo wedu zvikanzi akafanana nesu zvikanzi mune ngave nesimba munhu ngaachiva nesimba pamusoro pezvinhu zvandaita asati auya munhu ngaachiva nesimba pamusoro pezvinhu izvi zvawana ndakaita kudhara ini dombo iroro ka ndorakubvarura handbag manje dombo harisi kutakura munhu but munhu ari kutakura dombo saka chiri kuchengeta chimwe munhu chiri kuchengeta chimwe munhu ko zviri clear ka iwewe ndiuri kuchengeta dombo iwewe ndiuri kutora mvura uchiichengeta mvura yaakaita iye mwari iye mwari ndiye akaita mvura munhu paazovapo panyika ka avapo panyika mvura yatovapo saka munhu manje akunzi ka ndinokupa mvura yemuteuro unoziva ka nemamwe mazwi karika ndikuratidza chinhu ichi uri kuti mwari akasiirira ende uri kushora kuchengeta kwake iye mwari uri kuti imimi mwari ka hamugone kundichengeta but chinogona kundichengeta ka chinhu chamakaita imimi mwari imi mwari mafoira but chinhu chamakaita imimi mwari ka ndo chine simba nhaimi zvinhu zvakasi zvinhu zviri simbu izvi nganditonamata iye mwari akaita matombo nganditonamata iye mwari akaita mvura nganditonamata iye mwari akaita miti iri kuswera ichisvuurwa nhasi nokuno kukwatanurwa makwati achiswera akaswa unoziva ndachifunga chimwe chinhu ipapa ka pastor tipa kunga chitaura ndafunga chimwe chinhu ndikati ka mwari aita zvinhu zvese apedza zvikanzi aingoti akaita chinhu mwari obva ati chakanaka akangoita chinhu obva ati chakanaka zvikanzi saka zvikanzi saka mwari saka nechitese ndikaona ndikati adamu ka azovapo zvinhu zvese zviripo ndobva ndaona chimwe chinhu chokuti ka iye adamu katembi haana muti waakaita adamu haana sora raakaita adamu haana kana chidhongi chaakaita zvinhu zvese izvi izvi zvakaitwa namwari saka zvinhu zvakaitwa namwari ka ndo zvakuda kunamatwa nemunhu munhu akusiya mwari saka unonoti kana munhu akauya kuchechi ka anobvunza sokuti kwei munopa chii tinopa jesu ka kwai munopa chii mumwe wobvunza kuti kwai munoshandirere chiiko ichocho enda unoshanda kumba unotsvaira haleluya kana uchida kuzvishandira gamuchira jesu gamuchira jesu wozvishandira haleluya gamuchira jesu wozvishandira kana musina kana chamunopa hambe kana mvura hatipe mvura hambe kana dombo hatipe dombo hambe kana mafuta hatipe mafuta saka bhuku rinoti kudikwa iwe simba bhuku rinoti kana paine vanhu vanorwara zvikanzika muchaturika maoko ibhuku rakasvauri ndicheso zvikanzi muchaturika maoko pamusoro pevanhu vanorwara zvikanzi vagoporeswa cheso haana kuti muchavapa matombo haana kuti muchavapa mvura haana tikutaura mashoko ajesu anobva mubhuku rinonzi bhaibheri inzwaika hatisi kuparidza chie chedu pano tikutaura nezvajesu saka manzwa kuti ka hamuna kumbonzwa kana one day ramakanzwa tikuudai kuti ka yatinopinda inonzi chii kurira kuti auya kuti ka tikuzivisei nezvajesu kana ukazoda kupinda nesu zvedu ka haisi nyaya asi nyaya pairi ka toda kuti uone anonzi jesu tinoda kuzama kukuratidza dhoo nokuti bhuku rinoti ka jesu idhoo muri kuona dhoo iri apa pari nyore kupinda mukicheni iyi nokuti pane dhoo zviri nyore kuenda kudenga kana ndiine dhoo jesus zviri nyore Jesu ndiye door. Pana John chapter 14, zvikai pana John chapter 14. Zvikanzi naJesu, ndini nzira. Zvikanzi ndini chokwadi. Zvikanzi ndini upenyu. Zvikanzi naJesu, hakuna munhu akapa bheja. akapa bheja jesu apa akati hakuna munhu anoenda kuna baba zvikanzi asi nokwandiri hakuna munhu anoenda kuna baba asina kupfuura nepana jesu nendawa iye ndiye nzira saka johani haisi nzira abrahamu haisi nzira saka kutambisa nguva kuimba abrahamu abrahama tipei donozi ah. abrahamu aitongova munhu abrahamu aisingirozi abrahamu aitongova munhu akatorara nemukadzi wake sara vakatoita mwana anonzi isaki saka abrahamu anga ari munhu akaita kunge wo respect saka hatingaswere tichiimba abrahamu nokuti abrahamu haana kutifira nokuti abrahamu haana kutiponesa takaponeswa najesu saka timbe abrahamu tinoimba jesu murume wesimba abrahamu abisa chivi johwani abisa chivi johwani anototi tarirai gwayana ramwari tarirai gwayana ramwari rinobvisa zvivi zvenyika tarirai gwayana ramwari rinobvisa zvivi zvenyika zvivi jesu ndiye chikwaturo chinobvisa zvese zvatanzwa zvakachitaurwa pana pana pastor t jesu ndiye piritsi rinokwana pakurapa every chivi choga choga chinorapwa nepiritsi rinonzi jesu vane ruchiva anorapa vanoroya anorapa mbavha anorapa vanotora vakadzi vevanhu anorapa vanotora varume vevanhu anorapa hapana vanoti uchi handichigone zvose anozvigona nokuti vahure tina wakatendeuka vaitora vakadzi vevanhu varimo vakatendeuka vainyima varimo vakatendeuka nokuda kwemurume anonzi jesu haleluya unoda jesu unoda jesu hauda maiguru haudi baba mukuru haudi munhu akachena musoro kuti uve munhu ukwaye unoda jesu chete unoda jesu chete piritsi rinoramba rinorapa every sin ha but no you know kuti ndiregere doro bi unoziva biya biya biya riregereke wangu murume inini ka ainditaura kuti ka amegiraka handigoni kuvata ndisina kumwa doro saka waibheja achiti hazviite ende zveshuwa zvakanga zvisingaiti every day waienda kudoro

kwakumbovatora kwakumboenda navo kumfa kwose kumunin'ina wamai vavo kuti amai nirika imbotaurai naye uyu hazvina kuchinja asi one day oho murume anonzi jesu anzwa shoko anzwa shoko baba vekwangu anzwa shoko kulunch hour lunch hour ndakaona shasha yasimuka paridza torotora ichivada kutenda kwauya ikono ndikaona shasha ichifamba ichienda kumberi ini saka dzakutozoregedza wawa idzi saka dzakutozoregedza zvekusarira kumba idzi because dzakanga dzisingariri kumba kama weekends ka dzichienda kumabhebhi ka dzaizoya kumba sunday usiku kana kuti tusemande makuseni seni dzakuda kuenda kubasa hapana zvaunomuita mwana wevanhu and anenge achida kukudadira so kuti chii chacho chii chacho musindikati naimi kwa mumbogarawo pasi kana mukabva kubasa hamumbogarawo pasi ko ko indava naimi chero vana havachakuzivai inzwa irafu yandakapindurwa ndapindura ndichinzi unondidii pano unondidii washaya munhu wekutaura naye taura nevana izvo ndisati ndaona vana ava ndakatanga kuona iweweka wakunditi ndisare nevana haleluya but murume anonzi jesu iko zvino ndiye anobata bhaibheri kwaiko bhaibheri renyu riripi ko bhutsu dzachona ndedzipi dzamunoningirira nhasi five yachaya ndikutora emakuseni five yachaya she ko kupureya nhasi ndokuti tinoita pureya na five every day makuseni ko pureya sha hona hona hona dzakota to five ndoti ndinomuka mai manje ah ziri kutofamba oho jesu chikakarara jesu hana chaasingagone and hana waasingagone and hakuna asingachinje kana amugamuchira murume uyu murume wezimba zvako zvoda kuzvita bhuru remunomuraini oda kuzvita bhuru remunomuraini kuti paungosvika so unongohongera chero mukadzi kusvikira wohongera chero chero asingaone unomuhongera unoda jesu mhani aisi nyaya kuti unodiwa nemabhebhisteriki kutasa kuti wakanaka hapana apo unoda jesu iwe une mweya usina unokuitira sera ruchiva uru ruchiva hakusogona kutara nemabhebhi unoruchiva Hallelujah. Jesus. Jesu. Unaona Jesu. Kana waona Jesu unoti flow. unoti kana ukatarisa soka unoti ndine here ndakamborarama life iyi unokugana ukagara soka wakatarisa soka unoti ndine here ndaimbotuka kudaro ende bhuku rati kana munhu ava muna kristu zvikanzi chava chisikwa chitsva kwai kana munhu ava muna kristu bhuku hariti kana munhu ava muchechi uh. kana munhu ave muna kristu noti kana munhu amuchechi tinoona nokuti chechi ndakaiwana chechi ndakaiwana wakaona kristu here uri kuramba uchitadza because wakaona chechi noti kristu unoda kristu iwe unozivaka ukasvika pachipatara chipatara haasi mapiritsi saka kuti unomuka uchimboenda pamwe pachechi uchienda pamwe pachechi ka and then usina kristu ka because ka ukasvika pachipatara chaunoda pachipatara ka mapiritsi noti chipatara eh. haleluya usatambisa mukana pamwe shoko iri kairikarika ndekekupedzisira kako hauzoriwani futi usanditaurira kuti ndakura ndine vazukuru jesu hausi muzukuru wajesu iwe vazukuru vako havasi vazukuru vajesu uri kunzwa here ausambuya vajesu iwe ah, but ndagreni you know what handingabve ikoko ndichiziva vamwe vangu manje gogo muchafa muchiziva vamwe ikoko hakuna rufu rwagogo nerufu rwemukadzi wechidiki hakuna rufu rwemukomana nerufu rwasekuru kufa kufa ende kutongwa kutongwa hakuna munhu achatongwa sagreni kwaita munhu achatongwa semusikana hakuna mweya wakachembera saka chinoti kana tikagamuchira mweya mutsvene ka hakuna mweya mutsvene wemayouth namweya mutsvene wevanhu vari merit mweya mutsvene mweya mutsvene

usaregedzera mukana uyu unosaka chero kurohwa ungarohwe zvako kuti kwaienda kuchinwa doro chero kutukwa ungatukwe but still ka kurova neshamhu kana nechitrobho azvichinje munhu chero kunyimwa sadza unganyimwe zvako sadza asi hazvichinje munhu ungazame matricks ose but hazvichinje munhu unoda jesu ende kana usisarware bhozi zvivi kurwara ka zvivi kurwara unoona kana munhu anga achirwara kana apora anooneka kuti apora haudi kuudzwa nevanhu kuti munhu wapora unongoti kana wakatotarisa wega tembi kudai unotora kuti fesi iyi ndiye munhu akapora wototarisa unoona kuti fesi iyi ndiye munhu apora wototarisa kuti unoti fesi iyi ndiye munhu apora vane zvivi futi ka fesi dzavo dzinorwara nokuti munhu ane chivi ka haasi free asi free munhu ane zvivi hafari nokuti anoramba achikotika ko ndikabatwa ko ndikawanikidzwa ko zvikazikanwa tinourayiwa hoho yeyeyeyeyey womerera shoko unoona kutenda kwaka akuti kutarisa vanhu waoendako nokuti kufaka unofa vamwe ava vanhu varipo wega unoenda wega so respect mukadzi wako aripo so unoenda pamwe nhasi uchitarisa kuti manje mukadzi wamwana zvoti kudii unaza kuchechi kwedu kwagune munhu akafirwa nemurume wake aiti murume uyo afira mumba airwara zvakasa zvikanzi zvinozaka ndaizvifunga ndiri pamariro ipapo ndikaparidza ndikati uri kuonaka kana mwari zvake akuda kuita zveumwari hwake hakuna anoti nyo akatati kana mwari anoita zveumwari hwake hakuna anoti pwe zvese kuti unoti kune vanhu mnoti kuna jesu kana uya zvese zvoda kushamisira zvika uchida kuzvita mbada yekwanyasha kuti isu tirisi mbada dzacho chinoitwei nani tisu vachiona isusu uchikwiridzira mabhurugwa so wakadhamba so uchidaiwo uchikwiridzira so kana chimwe chisiketi chakadhamba so chikuti tisu vacho isusu ndiri chimhama inini chimhama chekwanyashanu uchirembedza mabhurukwa so kwaisenge munhu aita tsvina so uchiita imwe rimwe zilembe rako so sizi unasakana vadaro futi ka vafambe straight ka vanofamba wakadaiwo akadhasharara ndaizvifunga ini ndikatika ndainyatsozifunga so ndiri pamariri papa chitika but rozaka murume uyu akaenda mukadzi wake arimo imomo mubedroom amai vemurume uyu vaivemo amai vemukadzi amai vemukadzi uyu futi vaivemo vana vake murume uyu vanga varimo ndichizvifunga soka ndiri parufu ipapo ndikati asi mwari akaoma mwari hapana akaona kuti mwari akuuya ndikati hapana akazviona kuti mwari akuuya and mwari ndikubvasvika ndokubva atora mweya wake tikatora saka mwari paakasvika ipapo ka akutora mweya wake ka vese vakanga vari mavo ka havana kuziva kuti chii chakuitika ende hapana munhu akati imi mwari hapana vakomana ka taizvifungisisa aiwa mwari hapana paasingapinde kubhorodhero anopinda mwari hapana paasingapinde chero uine zita rekunzi ani pano panyika ka mwari haana munhu wasingasvikire ndazvifunga ndikati makamanaka murume mukati murume achinaka akachenjera unoza vanhu vaiva vanotaura vaya sinoza ndaifunga ndikati ka makamanaka asi jehovha musiwoyo akasvika pamba pemurume uyu akati ndauya inini ndakutora mweya wangu ndakutora mweya wangu mwari akatora mweya wake akaenda vanhu kusara kuti nhaiwe nhaiwe nhaiwe kwatisiya here uchataura nani varidzi vemunhu vatora unoziva uchatorwa naakakuisa panyika auna kutsika panyika namai nababa uchatorwa ende unotorwa vana vako varipo mombe dzako dzichiguma kudanga uko kwaina kera unotorwa mombe yako ine zamu usina kuona kuti abereka mhuri urudzii aizve ende paunonotika zvinhu zvaupenyu zvikai zvikati munhu zvakumuipira unenge vakuti soka ukamuvika so tembi uyu kuti tembi ndokupa huku here ko tokupa chitaka tokupa manzondora dzaunombofarira Thembi, tokupa magrapes here? Mm -mm. Unoziva ka hachati aiwa. Hauti mm -mm. Akuita humming. Muromo wanzi ndi. Tokupa KFC vashereni. Mm -mm. Tokupa bega here repa Belgravia. Mm -mm. Uchataura futi ipapo chibuwe. tabika sadza remaguru unoziva iyoyo ka ingori saini yekuratidza kuti ka chimwe chinhu chakuda kuidzika unenge wakupiwa kamwe kawarning so but chinzwe hatizi tese tinosvika ikoko kokunzi liver kai mombe yako yabereka mbudzi yako yabereka hatizi tese tinosvika ikoko mumwe anongofa akagara pachiya zvawakaita izvo mumwe akamira sezvawakaita zvo anongodona si zvapera saka kuenda kunoendwa asi tinoenda zvakasiyana mumwe anobva panapa akangonokutwa nekombi pakonapo Nzikwambo yakarovana nechikochikari zvikava zvadi yakaedza kuda kunzwika chikochikari and then pakaedza kuda kunzwika chikochikari chemadhongi ndobva yangorola kudai ndokubva tofira ipapo ende munguva iyoyo ka hakuna munhu achati jesu pindai mwoyo mangu hapana time yekutendeuka ende kune vasati vachembereka musafunga kuti ka uchaunyana zvakaita gogo vako havazi vanhu vose vari kuzounyana vanhu vari kufa vari mayuthi kana wachifunga kuti ka ndichazoti ndaroora kana kuti ndichazoti ndaroorwa vanhu vari kufa futi vari vasikana kana une musi waunovharwa zvapera zvapera ari pere ano unazaka chimwe chinhu chakavanzika chikatwa namwari ka ndechekuti ka hapana munhu anoziva kuti anenda rini asi chanenge achikuiteka ndicho chekungotipa shoko kuti ndikutaurira achikuti gadzirira gadzirira gadzirira gadzirira hapana munhu anomboziva dei munhu aiziva ka haaizoita kuti hama dzake dzisare dzichinetsa nembatya dzake waingogova uchiripo wosiyawo pavanhu mombe dzako kuti vanangu uye mutore mombe mugare mesa kumatanga enyu kuitira kuti vana bamukuru nana bamunini pavanozoya vawane pasisina chinhu ini pandinofa ndife mudanga rangu inini musisina chinhu asi unozoona kuti kababa vanoenda dzosara dzichiri mudanga ravo dzonetsa parufu vakuda kutora hakuna munhu anoziva unoziva dai munhu aiziva munhu aizoroora munhu wokuti ka muchibva kuhani munhu obvafa ende vabereki avaizoramba vachidzidzisa vamwe vana vaive vokunzi akangoti abva kugraduation ndokubva angofa awaizotambisa mari yako uchidzidzisa mwana ye asi nenyaya yekuti ka munhu chini ichi chakavanzika kumunhu haazive musi unoguma upenyu chinhu chakavanzika chamwari woga unoziva uri panosoka hausi kuziva kuti wasara nemwedzi mingani nemaawazi mangani nemakore mangani hauziveyo and kana uine medical aid soka wakasvika pamedical aid ka uri kuona kunge uripo kana wakasvika panyaradzo soka uri kuona kunge uripo aupo iwe Haleluya. Wambalela shoko la Jesu. Haleluya. Ari pera anoti asi inini murume uyu ndinomuda anonzi Jesu. Murume uyu ndandisina. kana mumwe anoti ndaimbonamata asi ndanga ndarega hey, eh, vari kuvanhu vakadaro ka vanoti ndakambonamata patinoi saka ndandatorega ini ndakatodzokera kumashure ndakutoita zvedoro ndakutoita zvemabhebhi ndakutoita zvechi reka ndikutaure zvenyu zvekuti kwanzi yedu chechi inobvumidza doro bhuku rinotozviramba bhuku rinototaura tika kunyange vanosinwa doro havangapinde bhuku rinotodaro hariti vanonwa one pint munopinda hariti vanonwa one grass munopinda rinoti chero vanosinwa doro havangapinde ndozvinotaura bhuku and ipo pano patirika mwari ari pano ari kunzwa shoko rese rataurwa iri ngatizimuke ari pera anoti ine jesu ndiri kumuda handina shoko ramwari rinotaura kuti ane mwanakomana ane upenyu rinoti asina mwanakomana ana upenyu bhuku hariti ane chechi ane upenyu but rinoti ane mwanakomana ndiye ane upenyu roti asina mwanakomana roti haana upenyu chauri kuda kugamuchira jesu mukana musatambise mukana usaonererwe makawanda kana achiuya nongotora uri one handi munonzwa ndikudzera murume akafowe akangosikotorwa ari one vamwe vanhu vaive momba imomo kwakazara kana paine ari pairi anoti ainini ndoda murume uyu ari pera anoti inini ndoda murume uyu ari pera anoti inini murume uyu ndinomuda murume anonzi jesu ndoda kumugamuchira inini murume uyu ndakandisina zvokuti kana nhasi dai jesu anga anga achindidaidza ndanga ndichienda ndisini ndanga ndanga ndanga ndanga ndichienda mukuparara kumberi uku ndakasina upenyu kumberi uku kwanga kwakandiipira ari pere ndakadaro anoti kumberi uku zvanga zvichandiipira asi unoona kuti ka jesu ka ukamutora nhasi nhasi chaiye ka ukafa kudenga wakutenda ndikutaura kafa nhasi chaiwo usiku kudenga wakutoenda uchibva panapa ukafa kudenga wakutoenda uchibva panapa jesu ana zveprocess kuti ah, panoda process panoda kuti utangoita three months hauende paprobation haleluya kana pane anoda murume uyu anoti aine ndoda murume uyu ndokumbira kuti uye kuno ndokumbira kuti uye zvako kana paine munhu anoti inini murume uyu ndinomuda ndakudzai kuti mumba manga muina baba naamai nevana vavo mwari akavinga baba akatora kana paine munhu anoti inini ndoda jesu uyu ka jesu uyu ndanga ndisina vanamai nanababa vose mamakamugamuchira jesu Murada Jesu. Jesus. unoziva mwoyo musi uchabva pano panyika uri wega

ndimi muri kuda zvajesu endai pagona pa jesu tinakutenda mwari nekuteerera kwenyu shoko munhu nemunhu azvinzwira munhu nemunhu azvinzwira ende hakuna munhu ari kuzonotongwa neshoko raasina kunzwa munhu nemunhu achatongwa nekuda kweshoko rese raakanzwa ende musafunga kuti mwari ane hanganwa uye mwari haasi kuona mwari ari kutoona vhidhiyo yekudenga iri kutora ndosaka bhaibheri chitaura tika zvinhu zvese zvakatiwa nemunhu kwanzi zvichaburitswa pachena hakuna sikireti kuna mwari ingaite sikireti kumurume wako nemukadzi wako nevabereki vako asi kuna mwari hakuna sikireti anoziva chero zvawaita nhasi anozviziva chero zvaruda kunoenda kunoita izvozvi wabva pano anozviziva amen o oh, mazvita jesu ndokutendai neshoko Ndokutendai nokuti munotida. Mbiri yose ndinoipa kwamuri, nekukudzwa kwese ndinokupa kwamuri. Mazviita manheru ano, ndakutendai neshoko iri. Munoda munhu munoramba muchimuteverera. munomuteverera neshoko maita enyu jesu nokutitendera kuya munzvimbo ino kuti tizotaura shoko renyu kuvanhu venyu mazviita ishe wangu ndakutendai neshoko ramuri kuramba muchiburutsa mbiri yose ngaipiwe kwamuri nekukudzwa kwese ngakupiwe kwamuri jesu mazviita manero ano amen marakuomborerei marakutire zvakanaka tiende nerugare tinoonana mangwana nenguva dza 10 o'clock amen tinosangana zvakare pano mangwana nenguva dza 10 makuseni amen pane imwe shumiro zvakare tinenge tine imwe shumiro zvakare endai nerugare amen